Li herêma Efrînê hêzên çekdor ên bi ser ortêşa Tirkiyê ve berhemên zeytûnên welatiyekî Kurd bi şev dizîn û piştre hêrîş birin ser mala wî û bi tundî li welatiyê Kurd dan. Grûpeke din çekdar girekî şûnewarî û kevin kûlandin bi mebesta dizîkirina perçeyên şûnewarî. Di vê derbarê de Rêxistina Mafên Mirov Efrîn di daxuyanameyekê de belav kir ku li navçeya Bilbilê yek ji rêberên Milîsên Sultan Murad, Bi navê Seddad di roja bîst û pêncî meha Êlûnê de di gel grûpek ji malbatên erebên hawar de nêzîkî sed û sî û pênc çuwalên zeytûnan ji baxê welatiyê Kurd Ehmed Henan ji gundê Kotana dizîn. Di dirêjiya vê daxuyannameyê de hatibû, piştî ku welatiyê Kurd Ehmed zanîbû dizên zeytûnan kî ne, wî li ba aliyên berpirs gilî li wan kir. Lê piştî ku wan çekdaran zanîn ku gilî li wan hatiye kirin, hêrî şibrin ser mala welatiyê Kurd Ehmed. Xoniyê wî dûrpêç kirin, bi tundî lêdan û îşkence kirin. Jêdero Bûrî her wiha berdewam kir ku wan hêzên çekdar ên hêrîşker gefên kuştinê li welatiyê Kurd xwarin, heger giliya xwe venekşîne û dest ji wan zêtûnên hatine dizîn bernede. Piştre welatiyê Kurd neçar bû ku giliya xwe vekşîne û ji bo parastina jiyana xwe

Hêjayî gotin e ku ji destpêka hatina hêzên çekdar bo herêma Efrînê, bêtirî pêncî û pênc cihên dîrokî û şûnewarî û nêzîkî bîst mezargehên olî hatine kolandin û li gelek van cihan ta niha jî kolandin berdewam e û ji ber ku karanîna bildozeran û amûrên giran, piraniya wan cihan hatine têkdan û xerabkirin. Şondeyê Neteweyên Yekbûyî yê Toybet bo Sûriyê Geir Bêdirson Roghon, wê danûstandin ji bo amadekirina destûra Sûrî ji nû ve di meha bêde li Cinêvê dest pê bike. Roja Sêşemê, Bêdirson di civata Encûmana Ewlehî de li New Yorkê got, Piştî neh mehan ji danûstandinan bi herdû serokên hevkar re, ez bi kêfxweşî radigihînim, ku lihevkirin tê cih bi cihkirin. û ew endam ji bo xalo şeşemîn a komîteyê hatine vexwendin û em tekez dikin ku desteya amadekirinê ya biçûk di heştehê çiroya pêşîn de li Cinêvê tê lidarxistin. Li Parîsê paytexta Fransayê Marîn Le Pen rêbero Partiya Beraya Niştimanî ya Fransî araste ra û ragihand ku heger ew di hilbijartinên serokatiya Fransa di hezar û bîst û du wan de bi ser keve û ji Emmanuel Macron bibe ew dê referandûmê ji bo koçkirina penaberan bo Fransayê encam bide. Le Pen bal kişande ser mijara koçberiyê û danûstandina bi vê mijarê re û wekî şerê ji bo giyanê Fransayê bi nav kir. Lopên got, Hilbijartinên Nîsana du hezar û bîst û du wan dê li ser şaristaniya me be û ew wiha lê zêde kir, Ma gelo dê Fransa bimîne Fransa an jî ew ê bi hatina bêserober a pêlên mezin ên koçberiyê çanda me, nirxê me û awaya jiyana me ji nav me bibe? Lopên soz daye, Eger di hilbijartina du hezar û bîst û du wan de bi ser bikeve, dê referandûmê li ser kêmkirina koçberiyê bi şêweyekî mezin.

ji bo tekeskirina pabendiyên berê û li ser ava kirinê. Hevdem di gel ahenga Roja Cîhanî ya Nehiştina Çekên Etomî ya ku Neteweyên Yekbûyî pîroz dike, gotare spanc li dewletên endam kir ku piştgiriyê bidin peymana ne belavkirina çekên etomî û zanîna girîngiya wê di pêşîgirtina çêbûna karesetên etomî de. Sekreterê UN her wiha got, Hebûna çekên atomî ne xweparastin e, lê xwekujî ye. Îro û piştî heftê û şeş salan em hîna negihîştine armancên biryarên dîrokî. Ev çek ne ji doh de pirsgirêk in, lê îro jî gefgur in û metirsiyeke eşkere û heyî ye. Roja Yekşemê, civîna giştî bi boneya Roja Navneteweyî ya Nehiştin û Çekên Atomî dest pê kir û roja Sêşemê careke din hate kirin.